Selâm aleykum, sayğılı seyirciler, vaqıt şerifiñiz hayırlı olsun. UA TV efirinde Yüz yüzge programması. Fevralniñ ekinci yarısında Qırım tatar halqınen bağlı bir sıra merasimler ötkerilmektedir. Em de Qırım yarımadasınıñ özünde, em de dünyanıñ çeşit köşelerinde vatandaşlarımız öz faaliyetini arttırmaqtadır. Bugün de Kiyevde daa ziyade öz faaliyetini alıp barğan KyuHab cemaat teşkilâtınıñ reisi Müslim Ümerov ile subetimizni alıp baracamız. Selâm aleykum, Müslim bey.

Aslında bu proyekt, yani onıñ adı Odadır, elbette Halqara til kününe bağışlanğandır. Ve biz eki ay öncesi beraber toplaşıp, aslında balalarnen laf etken edik, bizler Qırımtatar tilini daa çoq bilmek içün neler yapmaq kerekmiz? Elbette, bizlerde til kursları bar, elbette, bizlerde tele ve radio yayınları bar. Lâkin bütün kün devamında nasıl etip bizler qırımtatar tilini diñlemege mümkünmiz? Ve işte bir formatqa keçtik. Aslında bu formatlar hakaton dep adlandıra. İnsanlar yigirmi dört saat devamında bir odada ya da bir binada qalıp, beraber güzel, neticede güzel proyektni çıqarmaq kerekler. Elbette, yigirmi dört saat devamında şimdi qış vaqtında keçirmege zor bazı vaqıtları çünki. Çünki aslında baar ve yaz mevsimleri bu proyektler içün daa uyğundır. Bunıñ içün tüşündik, belkim yedi ya da sekiz saat devamında bir yerde toplaşıp, nasıl etip bizim em gençlerimizniñ, em de büyük olğanlarımıznıñ diqqatını celp etmek mümkün. Ve yedi saat devamında neler yapıldı? Yedi saat devamında aslında. Elbette, birinci saatte bizim azalarımız em de bizim musafirlerimiz tanış, tanışmaq ne demektir aslında, bu mevzusını köterip, özlerini taqdim etken ediler. Bundan soñ bizlerge eki spiker qoşuldı, birisi bu YUA Qırım telekanalınıñ baş prodüseri ve jurnalist Osman Paşayev ve Kiyev milliy universitetiniñ qırımtatar tili ve edebiyat bölüginiñ ocası Abdulla bey, bağışlañız, Abibulla oca bizler içün güzel bir ders, onı adlandırsam böyle de mümkün, ders keçirdi. Aslında bizler şimdi nasıl etip öz tilimizni saqlamaq mümkünmiz ve aslında bizim tilimizge başqa tillerden sözler kelemi, kelmey, bundan soñ, elbette, oyunlar ve aş. Ve bunıñ episi ancaq ana tilimizde, qırımtatar tilinde. Ebet, er şey.
Tek bir şart bar edi bizim musafirlerimizge, tek qırımtatarca laf etmek. Eger de olar rusça laf etseler, cezaları da bar, elli köpük, bir rus ya da ukrain sözü elli köpüktir. Endi o qadar büyük bir fiyat degil. Oyun kibi bunı añlamaq mümkündir. Ve er kes içün qırımtatar tili ana tili edimi bu yerde? Yani ancaq qırımtatarlar toplaşqan edimi, yoqsa başqa milletlerden de meraqlanıp kelgenler bar edimi? Ebet,
em Tavriya milliy universitetiniñ bir studenti bar edi, em de Kiyev milliy universitetiniñ studenti, o O da qırımtatar tili bölüginde oquy, olar da qoşuldılar. Aslında bizler içün daa meraqlı oldı, yani qırımtatar tilini ögrengen insanlarnen nasıl etip qırımtatarca laf etmege mümkün. Siziñ fikriñizce, böyle merasimniñ neticesi nasıl? Özüñiz memnunsıñızmı ve nasıl, neticeden nasıl fayda qazanğandırsıñız, siziñ fikriñizce?
Biz gençlernen birleştirdik bu Güzel bir neticesi. Bundan soñ, elbette, biraz beyinlerimizni, miyimlerimizni çalıştırmağa tırıştıq. Bu da güzel. Ve, elbette, bütün kün devamında qırımtatarca laf etip, öz hatalarımıznı başqa bilgen insanlar tüzetmege tırıştıq. çalıştı ve bu güzel arasında. Ve keçten de qoşulğan gençler serbest qonuşıp oldılarmı ana tilinde, yoqsa zorluq da isetile edimi? Zorluq isetile edi, amma kimse utanmaydı, bu pek güzel edi. Mühsin bey, siziñ öz tecribeñizden, yani siz ana tilini qayda ögrengen ediñiz, soramaq mümkünmi?
Elbet, soramaq mümkün. Menim aslında ne aramda o qadar çoq qırımtatar bar edi, ne de mektepte bizni oqutmadılar qırımtatarca. Aslında pek meraqlı menim içün öz tilimni bilmektir. Ebetim meraqnen başladım ögrenmege. Amma balalıqtan, balalıqtan qonuşa ediñizmi, yoqsa bu belli bir yaşqa kelgen soñ başlandımı siz içün? Elbette, er ailede kibi, balalar, er kez ayta, bizler beş yaşına qadar qırımtatarca serbest laf ete edik, iç bir rus sözüni qoşmayıp, tek qırımtatarca laf ete edik. Amma, Nasıl aytayım, mennen er zaman menim qarbabam qırımtatar celâf ete edi, o, sonsuz qırımtatar celâf ete. Yani onıñ içün rus adamınen rus celâf etmek kerek, ukrain adamınen ukraince, öz aramızda tek qırımtatar celâf etmek kerek degen şiarnen yaşay. Pek endi şiar degil, qaidedir onıñ içün.
Qaide ve Bilmeyim, nasıl aytmaq mümkün, bu ayetiy bir kredo kibi. Ve siziñ fikrinizce, şimdiki vaqıtta gençler arasında bu til mevzusı nasıl seviyege keldi? Soñki yıllarda bir deñişmeler kördiñizmi?
Uzaqta yaşap, aslında, öz Vatan ve toprağına pek pek sağınasıñ ve böyle duyğular, aslında, seni sen Kim olğanını daa çoq bilmege ruh beremi, nasıl böyle vaziyetlerde aytmağa mümkün. Aslında daa neler aytmaq mümkün. Ana tili bu, bizler içün bizni köstergen bir tildir, yani bizler kim olğanını isbatlağan bir tildir. Ve menimce, qırımtatarca tüşünmege başlağan insanlar aslında özlerini daa çoq bu ayatta kim Kene bu sözlerni aytam, amma kim olğanını añlatalar. Belki de Qırımda da keçten de on dört yıldan soñ bu faktor birazçıq daa açıq-aydın körüngendir ve adamlar şeerde daa ziyade öz aralarında qırım tatarı cevap etip başlağan edi ve bunı çoqusı qayd etkendir özleri içün Qırımda yaşağanlar. Müslim bey, bunıñ yanında kelecek afta ulu şeidimiz, milliy liderimiz Nomançı Bicihanniñ Ölmesinden yüz yıllığı olacaq. Yani bu da bir, nasıl aytayım, tarihiy vaqianıñ yüz yıllığı, tam böyle bir raqam olacaqtır. Qurultaynıñ yüz yıllığı keçti ve bunıñ artından da kene de facialı bir tarihtir. Siz içün asılında bu merasimlerniñ emiyeti nasıl? Bu vaqianıñ, bu künniñ ve bu şahısnıñ rolü siz içün nasıldır?
Böyle tedbirler keçirmek kerek ve keçirmesiniñ bir çoq sebebi bar aslında. Böyle tedbirler degende, yani hatıra tedbirlerini deysiñiz? Ebet, ve böyle adamlarnen bağlı, yani böyle ulu ve kerçekten de bizim şehitlerimizden biri olğanı insanlarnı bizler Unutmamaq, unutmamaq kerekmiz ve aslında unutmamalı. Çünki otuz eki yaşında olıp, böyle, nasıl, bam-başqa bir programmanı bizim milletimizge bermek, bu büyük bir aqıl Aqılına saip olmaq kerek. Ve bizler bir çoq şeylerni bu adamlar aqqında ve, elbette, Noman Çelebicihan aqqında bilmeymiz. Çünki, afsus ki, afsus ki, bizler böyle Deren olğan malümatlarğa dalmaymız, lâkin bu malümatlarda bir çoq cevaplar bar, em bugünki vaziyetinen bağlı, em de yüz yıl evelsi olğan vaziyetinen bağlı. Ve böyle tedbir degende, siz bu tedbirleri nasıl tasvir ettiñizsiñiz? Ve Kiyevde de siziñ teşkilâtıñız tarafında bir de bir şeyler azırlanmaqtamı? Ebet,
cuma künü saat altıda bizler Lavrskaya on altı degen adresi boyunca bu tedbirni keçirecekmiz, hatıra tedbirini keçirecekmiz. Lâkin bizlerde bir şart bar, yani, Bu tedbirge barmaq içün bir sanki ariza yazmaq kerek, internet arizası, çünki yerler az, lâkin meraqlı olğan şeyler çoqtır. Ve siziñ fikriñizce, bu kibi tedbirler çeşit memleketlerde de, Qırımda da, Ukrainada, Qıtay tarafında da keçirilmesi mümkün. Neler sözge ketirilmek, tilge ketirilmesi müimdir siziñ fikriñizce? Ne aqqında ve ya da nasıl adamlarnen qoluşmaq kerektir?
Milletçilik aqqında, yani ğonüllilik tarafından. Elbette, ant etkenmen, asılında milliy marşımız pek Pek küçlü bir marştır ve bizler bu marş aqqında daa çoq şeylerni bilmeymiz. Ve mence, bu tedbirlerde bu mevzunı da kötermege kerek. Bundan soñ, elbette, til ve diniy tarafları, bu da pek kerekli şeyler. Amma eger de kelecek senelerde bizler bütün dünyada bir fleşmob olaraq böyle kerçekten de bizler içün müim olğan insanlar ve müim olğan künlerni er bir, dünyanıñ er bir köşesinde Er birine köstersek, mence, bizler bu malümat cenkinde küreş qazanabilirmiz. Ve Müslim bey, yayınımıznıñ soñunda, soñuna yaqınlaşır ekenmiz, daa soñu degil, amma siz de bir Qırımnıñ kelecek nesili olaraq, yani bu nesilniñ vekili, temsilcilerden biri olaraq, siziñ öz ğayeñiz ve ümütleriñiz nasıl, nenen bağlı olğanını soramaq ister edim. Aslında QHAP bu, Proyekt ve tasil bir platformadır. Bizler vatandaşlarımızdan, gençlerimizden proyektlerni bekleymiz. Bizler beraber bu proyektlerni dünyağa ketirmek pek kerekmiz, çünki Yani, yırında alacam bir satırnı, kimedir biz degil. Elbette, hatalı bir cümle aytalar bizim tilşınaslarımız, amma büyük mananı taşıy bu sözler.
Biz yapmasaq, kim yapar? Ebet, ebet.
Ve böyle platforma şekilinde işbirlikniñ emiyeti siziñ fikirinizce nasıl aks etilmekte, körülmekte? Yani, meselâ, insanlarnıñ öz başında öz leyhaları olması mümkün, başlamaqları imkânları bar ise, başlamaları mümkün, yoqsa kene de bir platformada birleşmeleri müimmi?
Yani, aslında bizim, böyle aytmaq kerek, farqlı beş dal bar ve biz bu farqlı beş dallarnen çalışamız. Em tasilnen, em de sportnen ve daa çoq şeyler bar. Eger de meraqlandırsa, bu malümat bizim Facebook saifemizde bunı tapmaq mümkün. Lâkin bizler şimdi yigirmi birinci asırda olıp, daa çoq şeyler aqqında tüşünmek kerekmiz. Ve QHubda biz böyle proyektlerni keçirmege tırışamız ve ögrenemiz, böyle dep aytmaq kerek. Çoq sağ oluñız, studiyamızğa kelgeniñiz içün ve fikirleriñiznen, em de tecribeñiznen paylaşqanıñız içün sizge teşekkürler bildirem. Çoq sağ oluñız. Siz de çoq sağ oluñız.
Sayğılı seyirciler, UATV efirinde Yüz yüzge programması edi ve işte kele yatqan bu aftada tarihiy vaqialarnıñ añar ekenmiz, gençlerni de, işte kelecegimizni quracaq vatandaşlarımıznı ve semetdeşlerimizni mutlaq aqlımızdan çıqarmayıq. Sizge hayırlı vaqıtlar tileymiz, sağlıqnen qalıñız.